Central Lairam Lawngtlai The Lairam Times min in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le li tho zarkhatnak thongpang chimnak kan ngei lai ca a dih dong tiang rak ngai cio ding in kan in sawm hna. Thong chimtu malsawm tluang. Chinlian cozah nih ralhrang milu relnak an tuahmi an cohlang lo i fakpi in an dohkalh. Thawngnih Galilee thawni thum ah Chinlian cozah nih cathanh an chuahmi ah ralhrang nih mizapi duhnak tel loin thimnak election tuahnak ding caah milu relnak an tuahmi zeihmanh theihpinak a um lo i milu relnak an tuahmi cu fakpi in an dohkalh. Kum thong hnih kum kul lio Myanmar ram thimnak result a zoh lo in mizapi nawlngeihnak cu timtu ralhrang nih Myanmar ram huap in ramkhel kalpi a timhmi hi a hlawhtling lai lo, cun ramkip pehtlaihnak zong ah an hlawhcham. Ralhrang nih milu relnak caah a saduhthah cu ralhrang nawlngeihnak hmunh ding vuleicung ramkip sinah mithmai ṭha hmuh a duh caah mizapi lungtlinnak tel loin thimnak tuah khawhnak ding caah a si. Ralhrang nih milu relnak an timhmi hi milu relnak dikthliar in an hmu kho lai lo. Anmah ralhrang uknak hmunh khawh ding kha an duhmi a si caah hi bantuk lungput hi cu Chinland cozah nih a dohkalh cucaah Chinland cozah nih cun ralhrang milu relnak cu a cohlang lo hlei ah fakpi in a dohkalh hi ralhrang milu relnak a bawmchantu phu hruaitu hna cu fakpi in an cungah lairelnak tuahpiak an si lai tiah Chinland cozah nih an thanh. Minister Doctor Lian Hmung Sakhong le Minister Doctor Ngai Tam Aung dirhmun ICNCC nih culhkalh an timh hna. Interim Chin National Consultative Council nih National Unity Consultative Council NUCC sinah Minister Doctor Lian Hmung Sakhong le Doctor Ngai Tam Aung dirhmun cuhkalhnak ca an ṭial. Interim Chin National Consultative Council nih cun a ruang phunphun ruangah Minister Doctor Lian Hmung Sakhong cu Interim Chin National Consultative Council aiawh in National Unity Government sinah thlahmi a si. Asinain Doctor Lian Hmung Sakhong cu Interim Chin National Consultative Council in thonghnih kul le thum vaute ni hliriat ah a chuak i Iterim Chin National Consultative Council chungtel a si ti lo caah Minister Dr. Lian Hmung Sa kong hmunhma ah Dr. Kenton Lin nih ai rawl seh tiah Iterim Chin National Consultative Council nih National Unity Consultative Council NUCC sinah ca an tial. Cun Deputy Minister AG Dr. Ngai Tham Ong cu Iterim Chin National Consultative Council IO in National Unity Government ah Thlahmi a si. Tu ahcun Doctor Ngai Tam Aung cu thonghnih kul le thum dipa niruk ah Chinland Council ah aa funh caah Interim Chin National Consultative Council ah aa telmi a si ti lo. Cucaah Deputy Minister AG Doctor Ngai Tam Aung ai rawl ding ah Salai Mang Bi Thang siseh tiah Interim Chin National Consultative Council nih National Unity Consultative Council NUCC sinah Thawngnih Kulili Zing nihleikua ah cakuat an ṭialmi cu Thawngnih Kulili tho nikhat zan ah online ah an i thlahphoih sual. Chinland cozah fimthiamnak rianhmun lei hruainak in Central Lairam ah ralzaam siangngakchia fimthiamnak kong ceih. Federal Democracy fimcawnnak phunglam hman khawhnak ding caah innpa ram ah a ummi Islay ram ralzam sianginn hna i tel khawhnak ding caah a rannak in ṭhanchoter a herh. Cucaah Central Lairam Lawngtlai ah thonghnih kul li zing kul le nga in kul le sarih ah workshop tuah a si. Ralzam sianginn sawmli in Palai an kai kho hna. Ralzam sianginn caah bawmhchannak tlawmpal zong pek an si, tiah Chinland cozah Ministry of Education nih thawhni kul li thonihni ah an thanh. Chinland cozah Ministry of Education Minister hi Lairam cozah LADC Chief Executive Member, School Education le Social Welfare a zohkhenhtu hna he zong tonnak an ngei. Chinland cozah Ministry of Education nih East Lairam ralzaam hna cu India ram sianginn a kaimi hna a lamkip in bawmhchanh i zuam dingin timhtuahnak a ngei. Vuleicung kum upa nih Lawngtlai hmannak ah Pu JB Van Hoi nih khualpi cal in hmanpi. International Old Age Day Lawngtlai vengpi Wailehol ah thonghnih kuli li thonipakhat hmannak cu Pu JB Van Hoi EM Social Welfare LADC nih khualpi cal in hmanpi hna. Hi caan hmannak hi Pu Lalthangmawia Van Dir, Vice President Lairam Upa Paul, General Headquarter Lawngtlai nih a hruai i thlacamnak caan a hman colh. Khualpi cal Pu JB Van Hoi EM Social Welfare LADC nih cun kan Lai miphun hi cu hlan kan i ṭhithruainak ah Ram uk bawi tangah felfai tein uknak kalpimi kan si. Cun kan pi le pu chan ah ram uk bawi paoh cu khua le ram dawtu taktak an rak si. Cu lawng hlah kan pi le pu nih Bangladesh tiang chiah an rak kholh tawn. Nihin vuleicung huap i upa le nih caan kan hman khawh i a sunglawi hringhran. Nihin caan hmannak ah rak i tel kho lomi hna zong upatnak he nan za kan tlaih hna. Lairam upa kan si bantukin le Laimi miphun kan si bantukin le kan hngalh cio bang kan khualipi Lawngtlai ah Laiholh kan cawisang taktak ti lo. Cucaah upa le nih kan fale tu le sinah thlaici tharvorh in kan Laiholh hi hmang uar chin hna usih. A ṭhangchomi vule khua caan fimthiamnak caan ah tu le fa nih mahnak upat An ṭihzah upat thiam zong hi a biapi ngaingai tiah forhfialnak bia zong a chim. Pu JP Van Hoi nih cun hi Lairam upa pawl hi fek te le tluangtlam in kal chin sehlaw Lairam, Laifa, Lai miphun caah pa can changtu upa nan si zong hi ṭhangthar mino lungthin ah a thar in nung ṭhan seh. Kan pi le pu, kan nu le pa hna hi minung caah cun a sunglawi bik an si tiah a chim. Hi caan hmannak ah Lairam upa pawl General Secretary Pu TL Rin Mawi nih Lairam upa pawl dirh ningcang kong le an lamtluan kong report a pek. Lairam upa pawl treasurer nih tangka an hmuh ning le man ning kong report a pek fawn. Pu Kya She Kung nih Government Lawngtlai College Week Kharnak Khuallian in hmanpi Pu Kya She Kung MDC and Leader of Opposition LADC nih thonghnih kuleli tho nikhat ah Government Lawngtlai College Week thonghnih kuleli closing function CY le Hall Lawngtlai ah tuahmi cu khuallian in hmanpi hna. Khuallianpu Kye She Kung MDC in Leader of Opposition LADC nih cun Government Lawngtlai College cu kum kul leng a rak ṭuannak college a si cang kong a chim. Government Lawngtlai College ah ṭanchonak a hmuh kong le hi nakin ṭhangcho dingin a chim. NAAC accreditation ṭha college nih a ngeih khawh nakhnga a si khawh chung i zuam dingin bia a riah hna. Lawngtlai District ah cawnnak sangbik kan ngeih umchun college a si caah siangcachim le siangngakchia cu ramca a thlalang bantukin zohkhunmi an si ko. Kan ram higher education standard cu nanmah ah aa hngat caah hlawhtlinnak sang phanhpi dingin Lairam nih kan in ruahchan hna, tiah a chim. Pu Ke Hre Kung, Leader of Opposition nih cun College siangngakchia hna cu nunphung kilhkamh dingin a cah hna hleiah environment humhak kong, thianghlimnak kong, a herhmi hna caah thihlut kong, an cawn liomi cauk lawng si loin cauk dang rel i zuam dingin le midang sinah lungthin dik le thianghlim keng cio dingin bia a riah hna. Pu Ke Hre Kung, MDC and leader of opposition LADC hi Pu Ti Lal Eng Muana, MDC Lawngtlai 3, Samuel Laldongliana, General Secretary ZPM Lawngtlai le ZPM hruaitu dang nih an zulh. Government Lawngtlai College hi kum thongkhat le zakua le sawmriat in dirh a si. Tulio hi siangngakchia zahnih le sawmsarih le pahnih an um lio a si. Hi vialhi atutan kan thawngchimnak cu a si rih i a zohtu le a ngaitu hna nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh lei ah kan i tong ṭhan te hna lai.